Helo! Dyma ni am ddechrau ail gymal felly yy ein taith ni a mae'r cymal yn dechrau yma yn Nefyn wrth yr amgueddfa forwrol. Nes i sôn am yr amgueddfa forwrol yn gynharach yy yr eglwys yy gynta a safle crefyddol ers canrifoedd yma yn Nefyn. Gwnewch yn siŵr y'ch bod chi'n gadael digon o amser i ymweld â'r amgueddfa, mae wir yn drysor o amgueddfa, a chofiwch bod y sgerbwd, sgerbwd y ddynes gafodd ei darganfod, sgerbwd o'r trydydd ganrif ar ddeg, mewn bedd cist yn fan hyn i'w gweld yn yr amgueddfa, mae wedi henwi gan blant lleol yn Madryn. Felly, dyma ni ddechrau siwrne heddiw yn y man cyntaf wrth i ni gerdded drwy strydoedd Nefyn, a dwi wrth y modd â tref Nefyn. Mae yna rhyw Mae yna rhyw deimlad hanes, mae yna, ma yna rhywbeth yn, yn nefyn o ran y môr a'i hanes sydd um, i'w deimlo um, ar bob stryd. A be nawn ni heddiw ydy dechrau drwy sôn am nefyn fel prif ddinas penwaig Cymru. Mae arfbais trefol Nefyn o hyd. Mae yna dri phenwaig ar yr arfbais hyd heddiw. Pysgodyn sobor o bwysig, a mi wna ni sôn am hynny yng nghymal cyntaf y, y daith. A da ni rwan yn troedio rhwng adeiladau, a na i droi'r camera i chi gael gweld. Felly o'r amgueddfa, da ni'n mynd heibio i gefna rhai o dau un nefyn. Ac ymhen dim, mi fydd y môr i weld o'n blaenau ni. Felly, uh, ia, ar ôl cerdded um, drwy Yy, Nefyn, drwg emna'r tai mi ddowch chi at yr arfordir hyfryd, at Fae Nefyn, a mwy am hynny yn y man. Ond, ia, prif ddinas Penwaig Cymru. Prynwch Benwaig Nefyn, ni bu ei bath i dorri newyn cefna fel ffarmwrs, bolia tafarnwrs, prynwch Benwaig Nefyn, newydd ddod o'r môr. Mae honno'n bennill yy draddodiadol o'r ardal, ac ar ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, Mi oedd 'na oddeutu 300 o bobl yn cael eu cyflogi yn y diwydiant penwaig yma yn Nefyn. 300, efallai nid yn pysgota'n uniongyrchol, ond yn trin y rhwydi, yn, yn edrych ar ôl y cychod. O'r baen fan hyn, dychmygwch, dychmygwch y gwaith, y bwrlwm, a'r holl ddiwydiant, fel dwi wedi sôn amdano fo uh, yn gynharach. Ar ben hynny wedyn, mi fydda ni ddiwydiant halltu, mi oedd angen halltu'r pysgod, mi oedden nhw'n cael ei mewn i, i allforio um, i bob rhan o'r byd, mi fydda nhw hefyd yn cael ei halltu i gynnal pobl leol dros y geia. Mi fydda chi'n cael penog coch, sef rhoi'r penwaig yn y simna a llosgi'r hedyn er mwyn mygu'r penwaig uh, yn un coch. Felly, Y teitl, o ran penwaig a phennog un nefyn y yn un adnabyddus, a'r cyfan yn digwydd o fan hyn, o Fae hyfryd Nefyn ac i lawr yr arfordir am Borthdin Llaen, lle yn union y yda ni i mynd rwan. Mae'n fora bendigedig. Wir yn fendigedig, mae'n fraint. Drychwch. Drychwch ar y golygfeydd. Maen nhw'n wych, maen nhw'n wych. Felly dychmygwch y bae yma'n berwi â chychod, yn berwi â phenwaig wrth i bobl bysgota. Y tymor pysgota penwaig yn ystod y gaeaf, felly mi oedd hi'n gallu bod yn gêm beryglus. Mi fyddai merchaid a chariadon yr ardal ar dŵr pen y bryn yng nghanol Nefyn yn edrych allan ar y môr fan hyn i sicrhau bod eu gwŷr a'u cariadon yn, yn, yn dychwelyd adre, ond wrth gwrs, Doedd hynny ddim yn wir bob amser, mae yna straeon am golled mewn unrhyw ddiwydiant mor beryglus. A mi oeddwn i'n sôn am yr, am yr halldy, mi oedd yna du halen yn Nefyn, ym Mhorthyn Llaen yn nes i lawr, ac yn Llanbedrog hefyd, strysa. Strysa oeddwn nhw'n cael eu galw, storfeydd halen. A mi oedd yr halen yn dod o Iwerddon am bunt, punt y dunnell ond mi oedd 'na dreth o ugain punt y dunnell wedyn i Goron Lloegr oedd yn arwain at lawer iawn o smyglo halan a sawl peth arall ond mwy am smyglo yn nes ymlaen a mae'r golygfeydd yn fan hyn yn werth i hanadlu. Hyfryd. Felly'r diwydiant penwaig yn un diwydiant wrth i ni edrych yn ôl ar y Fae Nefyn yn fan hyn. Yr diwydiant arall oedd y diwydiant adeiladu llonga. Allwch chi ddychmygu llonga yn cael ei hadeiladu fel hyn? Wel, mi oedd o'n digwydd ar raddfa. Rhwng 1760 dim ac 1889, 123 o longa yn cael eu hadeiladu yma yn Nefyn, a 57 ohonyn nhw ym Mhorthdin Llaen. Slwps a schooners oedd y rhan fwyaf, a mi oeddwn yn cael eu hystyried yn rhai hynod o gry. Bron i hanner nhw yn hwylio am 30 mlynedd ac 19 wedyn ar y moroedd mawr am dros hanner canrif. Coed derw o ystâd Madryn gerllaw, yn cael ei fewnforio i fan hyn, neu'n cael ei lusgo i fan hyn, neu oedd o'n cael ei fewnforio o ddyffryn Conwy, y coed o ddyffryn Conwy, y Baltic a Chanada yn cael ei, ei mewnforio i adeiladu'r cychod yn fan hyn yn Nefyn. Llawer ohonyn nhw yn, yn cario llechi am flynyddoedd. Dychmygwch wedyn os newch chi y diwydiannau o gwmpas adeiladu'r cychod, gwneuthurwyr rhaffa, hwyliau hoelio a rigwyr, mi oedd fama yn fôr o sŵn drwy'r adeg bron. Dwrnod pwysig arall felly ar ôl adeiladu llong oddi rhoi hi ar y môr mawr. Mi fydda Ben Rallt yn fan hyn lle dwi'n sefyll rwan yn llawn pobl, yn llawn cyffro'n gweld llong yn cael ei rhoi ar y môr am y tro cyntaf. Mi fydda pobl yn dod yma i weld y llong yn cael ei bendithio cyn i bod hi'n cael ei rhoi ar y dŵr. Neu mi fyddan nhw'n dod yma o bosib i weld y pen ddelw ar du blaen y llong. Fyddai fel arfer yn ddynes ifanc ddymunol, neu o bosib yn fôr-forwyn. Felly, ia, sawl rheswm pam oedd pobl yn tyrru yma i ddod i weld llong yn mynd ar y môr am y tro cyntaf. Mi fyddai'r capteiniaid yn gallu bod oddi cartre am ddwy, dair blynedd, unwaith oedden nhw wedi gadael fan hyn. Dwy neu dair blynedd. Mi oedd ei gwragedd a'i teuluodd nhw efo nhw yn aml iawn. A dyma chi hen gân o'r ardal oedd yn cael ei chanu ar hyd y clogwyni yma gan forwyr Nefyn. Codi'n fore fory i glywed y gloch yn canu, i hwylio'r llong i frig y don, a'i henw, Capten Parry. Pennill yy yma yng nghasgliad y werin dot cymru ar y we wedi chyfnodi gan ddynes o'r ardal, Sarah Trenholm. A hynny ddegawda nôl. Ond cofiwch, bywyd caled yn amlwg peryglus, amoda gwael ar long, sawl stori drist am forwyr a chapteiniaid Nefyn. Felly ia, y penwaig, adeiladu llonga, mordwyo, a chapteniaeth i gyd o'r fan hyn. Y sŵn, y creu, a'r rhialtwch. Da ni'n ôl at y diwydiant eto. Anodd dychmygu hynny yn hawelwch heddiw.